An ech si rëm do mat Äerch, mat dem Iddhi hei. Mir si rëm bei Fallout New Vegas, mir si bei der Old Lady Gibson um Schrottplatz. A mir wollten ons elo op de Wee fir bei Helios One ze maachen, engem Kraaftwierk, wat vläicht och elo net méi esou vill Kraaft mécht wéi virum Krich. Ech hat geduecht, ech kéint mer do iergendee Witz rëppen, mee iergendwéi ass dat esou voll an d'Box gaangen. D'Höwen um Bierg, putain, do stinn awer iwwerall interessant Saachen, gell? Ech wéilt am léifsten iwwerall hingoen, an dat gläichzäiteg.

Okay, do ënne schéngt d'RNK täteg ze sinn, dat heescht, mir kënnen uns do mol roueg ha mol uschläichen. Äh, what? What? What? Wéi? Wat? Boah, wat wëllt Dir hei? Boah, Legionsattentäter, wëllt Dir mech verarschen? Wëllt Dir mech eeschaft verarschen hei? Lo klaakt et zwar, elo gëtt zwar schéi Kolleg. Lo hunn ech awer Flemm hei mat iech. Dat ass freck dran vu méi. Hei geet jo d'Action richteg ab, gell?

Putain, elo hunn ech all meng Kugele verballert, dat kann jo net sinn! Dass en d'Houch net eng Kéier liicht huet, gell? 9 Millimeter, wéinst hunn se Munitioun. Legiones Vexillarius Rüstung, wat? Woah, wat? Putain, sinn déi Dinger wéinst eppes wäert? Machete ass der Wahrheit, ech hun déi Sachen all gemat an ech gin se bei doud Lady Gibson verklappen. Oh Gott, dat erënnert mech e bëssen un dem... Oh Peter, dat nervt mech, wann ech ëmmer muss dorobber zréckkommen, mee et ass awer esou. Beim Terminator seng Let's Play ass genau op dëser Plaz genau esou geschitt, wéi et elo hei geschitt ass. An ech hoffe elo just, dass net déi Haaptpersoun, mat där mer elo schwätzen, dass déi elo dout ass, well dat wär ultra kacke, gell. Vu bass de lo hei gefreckt am Endeffekt? Jo, dat hien. Natierlech ass déi Persoun, mat där mer musse schwätzen, déi ass gefreckt, gell? Ähm, wat awer cool ass, ass mir hunn elo esou eng cool Rüstung. Also ech weess jo net. Ah, dat do sackt, gell. Ech sollt mat deem Framënsch do schwätzen. Oh Mann!

Ech gi fort an ech gleewen einfach kafen. Sou komm ah et gi Geld muss lo wierklech en Dag waarden nee ech drécken vill ze vill Knäppecher mateneen verlassen Tom hal op déi ganz Zäit Escape ze drécken. So, mir waren einfach den ganzen Tag. Warten. Ja, ja, man muss da ganz viel verkaufen nach. Wenn man mehr verkauft, wird man mehr Sue abkriegen. Und mit mehr Sue können wir mehr aufhängen, Enno. Weil wir müssen wahrscheinlich am Laufe der Geschichte noch viel... Da wahrscheinlich viele Leute hier bestechen. Haut sëtzt der ëmmer do, sëtzt 24 Stonn op enger Plaz, dat ass ganz normal. Ok elo ass se einfach mol ewech geglitscht, fannen ech och cool. Gudden Abend, Sie sind also wieder zurück. Sou ech hoff fir dech dass ech rem puer Kronen koch gin hues Meedchen. Ahh ok, eeh 1800 Euro am verklappen wéi Mëlle gell. Arzttasche, Dienstgewehr, ahh wou sin se dann déi Rüstungen? Du gëss verkaf.

Ja ech lafen an der Ënnerbox ronderem. Dat ass natierlech ganz gutt. Firwar muss nëmmer déi Haaptpersoun. Dat fannen ech ganz éier, och wann et realistesch ass, mee et ass dach Blödsinn, wann wann een Haaptpersoune stierwe léisst. Ech soe wat ass, wann eng méi wichteg Persoun stierft? Mä am Fong wollt ech dat do net heihinner. A firwar falen ech hënnescht de Buedem? Äh.

Wat leeft? Ech... Okay, et hörst ganz komisch. Ech gi mal so, ech löden einfach mal de Spielstand neu. Laden. So, da hoffen tschüss net. Okay, lo schenkt mal alles ein bisschen normal zu sinn. Mir nommer keng Rüstung un. So, da wird mir hier op Helios One kommen. Strange, strange. Nee, komm mal hin. Father Silas. Wat leeft da? Wie war? Komm nicht bei Lady Gibson, wann ich will bei Kraftwerk goen. Vläicht wëlle mer domatter jo och soen, dass ech mäi Fett nagesch dru beweegen. Mee da froen ech mech, zerwärt dee Buedem esou verglitscht ass. Bon, Froen iwwer Froen. Ech froe mech léiwer net ze vill, well herno geet nach an d'Box. Do wäert ech jo dann och kéins dru musse lafen, gell, well soss ka verkafen ech zwar näischt méi, gell. Sou, d'Läich leie jo sécher nach ëmmer hei. Jo, de Fehler, Hänse. Déi do Rüstungen déi kréien sécher wéi vill verkaf. Also ech klauen mir ons mol seng Rüstungen hei. Zack, zack, zack, zack. Esou. Kleidung, Metallrüstung. Ok, Mitglied der RNK. An e Barett. Cool. De Revolver hei reparéieren. Da kéint mer och dee mol eventuell huelen, well dofir hu mer nach zimmlech vill Munitioun.

Putain, wou hunn ech dat ganzt Gewiicht eigentlech? Ech verstinn dat net. Firwat sinn ech esou schwéier? Centuriohelm. Am Fong esou deier sinn déi Dinger och net. Also wat, ech schäissen emol einfach dorop, bagel. Also aus Mod MP5 Scope.

Ey dass eng Scorpion, wéi gäil! Nice! Do kann ech awer net meng Mod drop bauen, oder? Xmod. Nö, do hunn ech och näischt. Ähm. Ech muss meen eppes flécken oder erewechgeiner, keng Ahnung, wat och ëmmer. Kann. Dach do kann ech eppes reparéieren. 9 Millimeter Pistoul. Beretta. Ja, für den Job. Nee. So, machen wir einfach so fertig. Wir sind um 200. Wir gehen doch einfach zurück. Äh, ne, also ich komme nach bei Helios von Harova. Äh, was ist du? Ah, das ist die Schale.

Hu do alten e Bier Bier bitte also ech hu guer dergéint ze schaffen hei schéngt iergend ze wunnen kleines verbranntes Buch war net so ganz normal d'Tür komm mer hei mer äh höh. Äh, wou sinn ech da lo? Kann ech eppes sollen ausmachen? Nö. Ech gi mol hei erof. Hei schéngt d'Sonn eran. Äh, géi Rond? Nee. Nee waart, hei war mer der. Ok waart, ech si verwirrt. Ah, mir sinn op der anerer Säit vum Raum, ok. Oh Gott. Und die Verwirrung wird all jene verwirren, die verwirrt sind. Äh, mir kéinte mol en Hillfsmittel hei huelen. Ah, Redaway, Purified Water, e bëssi ze buffen. Caravan Lunch, zack, zack. Sou, si mer och bal op voller TP. Déi brauchen zwar e bëssi méi laang fir ze lueden, mengen ech.

Aber wenn du das erledigst, leg ich ein gutes Wort für dich ein, Fantastics kleiner Helfer! Auf meinen Ruf kannst du bauen! Du gesäis guer net aus wéi wann watch eppes kanns oder iergendeent wichteges wiers oder sou. Du schwätz wéi e Vollidiot. Keng Ahnung wéi soll ech dann do dech e bëssen eescht huelen. Bon ech looss dech emol a Rou. Wat? Nee! Nee nee nee nee. Wäsch. Ja, roueg. Sou, op jidde Fall hunn ech elo mol gemierkt, déi hat per. Normalerweis hätt een déi Quest, hätt ee mech misse bei där Lieutenant Hayes do dobaussen unhuelen, mee anscheinend, wann déi Persoun stierft, da muss ee se bei engem aneren unhuelen. Fannen ech och zimmlech logesch. Dann, ech géing soen, dann huele mer ons dat och net fir dës Folg vir, och wa se méi laang dauert. Wien ass den Igna. Ignacio Rivas? Es ist ungewöhnlich, hier ein neues Gesicht zu sehen.

Eine darauf basierende Waffe wäre eine Katastrophe, egal in welchen Händen. Kein Wunder, dass die Bruderschaft sie nicht aufgeben wollte. Bruderschaft? Wéi entsteet an der Bruderschaft ass och hei, oder wéi? Putain, ech hat d'Gefill, dass ech dat Spill soss ëmmer nëmmen hallef duerchgespillt hunn, well d'Halscht vun den Saachen, wou ech elo mol, et kann awer och eventuell dorunner leien, well ech d'Spill op Englesch gespillt hunn, ech hat d'Gefill, dass ech hei d'Spill nëmmen nach hallef kenne, gell?

An mir man dat net direkt elo well ech wëll als éischt a mäin Zëmmer op d'Nowak goen an do mol déi Saachen ofleeën déi ech am Moment net brauch. Dowéinster hoffen ech dass meng Saachen net verschwanne während deem ech hei net do sinn am Zëmmer. Wonnert mech dass ech scho net bei der Lady Gibbs erëm gespawnt sinn. Tjo. Ech wollt nëmme mat deem Boon schwätzen, dat maache mer och nach iergendwann eng Kéier. Mir hu genuch Zäit, also maacht Iech do keng Gedanken. Sou, firwat ass an mengem Zëmmer esou däischter? Ech wéilt gär eng anstänneg Statue hannendrun hunn. Sou, mir leeë lo mol hei an d'Truhe alles of, wat mer net brauchen. Huelen eigentlech Kugele Gewiicht ewech? Nee, vun dohier ass dat schäisegal. Déi huelen och kee Gewiicht ewech.

An ech hoffen dass dat elo mam Spawne bei Helios One funktionéiert gell, dat wär zimlech komesch wann dat net géing goen, da wär erëm iergend e Problem mat de Mods oder esou gell. Ech hoffen net dass dat de Fall ass. Ech hu sech erëm bei 23 Minutte gell, déi Zäit geet esou séier erëm gell. Ech mengen ech man elo nach eng Opnahm wou mer dann déi Saach mat Helios One do léisen. Ech ginn elo awer soen mir man ons dann an där Zäit nach séier op de Wee fir hannen aus ze kommen. Jo ech wees keng Angscht ech sinn ee vun Esch ech sinn ee gudde Jong ech sinn ee gutter Jong Flou Nuecht Mësch Zonschi 10 dat geet jo nach ma mir lafe séier Peter déi Rüstung gesäit esou dermoosse béis aus bis si den Helm sinn anstatt dee Beret an da probéiere mer mol an der nächster Folg déi Quest. Dem Ingenieur is nix zu schwör ze maachen, dat misst jo net esou vill Aarbecht sinn, mee wann, dann hu mer alt, da man ech eng kleng Paus dozwëschent. Wéi gesot, mir loossen eis Zäit, mir rushen net duerch dat Spill duerch, nuer fir et duerchzekréien. Mir hunn ons awer nach eng gutt Waff als eréischt, well ech schon héieren, dass anscheinend de Banne soll 22 Schued. Naja am Fong zum Beispill Flammpatronekugelen, da ka mer déi, wou zitt se déi eraus? Ech wier dat mol gär wëssen, dat erënnert mech e bëssen u GTA. Sou. An hei mat deem schéinen Ausbléck op den Tournois verabschiden ech mech fir dës Folg. Ech soe Merci fir den Ukucken an ech hoffen Äech gefällt et. Wéi gesot, wann der Verbesserungsvirschléi hutt oder esou eppes wat ech kéint besser maachen, wat der léiwer hätt, wat dir gäre wéilt wat ech maachen, sot mer et. Ech sinn awer weg. Bis geschwënn. Tschusn.